Ka mai ngā whetupū, ko te matapū e runga, ko te matapū e rangi. Ki aua mai ai ko ngā whetu ki runga ki a Papa Whenua, kia kitea mai ai ko te māramatanga i te pō. Koia tērā ko te hinatore, ana o Rona, ka tautī mai ai ki runga ki te whenua, he huinga nō te rangi, he huinga nō te papa, ka huia, ka taititia i te hoi ao ki te ao mārama. Awai tonu o oti ino rā e te iwi koia tēnei ko tō tātau manu ko te manu korimako e kōrihi tonu nei i ngā tai tonu o te awatea nei ana i te whititanga mai tonu o te rā ā i tēnei takiwā o te rā ana e rere atu āna mihi ki runga ki ngā au oti anō ki te kāhui kua rere atu rā ki tua o te arai ā tēnei tonu te tangi ake ā o te ngākau o te ngākau i tīna i ki a rātau te nui nui noa atu o ngā mate huhua o te wā kua ngaro atu nei i a tātau. Nō reira ko koutou kē rā kua mā kē atu, ana ko mātau tēnei e noho mai nei, ai i roto i te auē, i roto i te mahara, i roto i ngā whakaaro, hoki anō i roto i te aroha ki a koutou. Hoki anō ko taua aroha nō te manu korimako ka tukuna atu ki ngā wāhi katoa o te motu o te ao, hoki anō ki te wai puna tonu i tēnei wā, hoki anō ki te tauihu o tō tātau waka, a Te Waka a Māui e kīia ana e au te ingoa o Te Tauihu o Te Waipounamu. A wai noku tae mai rā tēnei o tātau, ana ko te waea nei, ana tēnei o ngā waea nei, ana i a Rita, a Pauwik, ana kua tau mai nei ki waenganui i a tātau i tēnei wā. Nō reira e wā, tēnā rawa atu koe te whakaae mai nei, ana ki te kōrero mai mō ērā takiwā o te, o Waikawa. tērā kāinga o Waikawa ki a tātou i tēnei wā. Nō reira, ka tika kia tukuna atu ko te wā anga ki a koe, a māu rā e kōrero mai, me te mihi ake ana ki te iwi i tēnei wā. Nō reira, e wai, kei a koe.
Ā, tēnā hoki koe, Rauru, tēnā hoki koutou, te koremako o Taranaki, Nā koutou i karanga mai ki au ki te uru mai i runga i tēnei kōrero i te atapō nei, ā, i runga hoki i ngā hononga whakapapa i waenganui ā tātou me kī o Te Ati Awa o te Tauihu o te Waka a Māui, ā, ki a tātou anō o te maunga tito ia o Taranaki. Ā, nō reira, ā, ko tēnei, he uri tēnei o Te Ati Awa, o Ngāi Tahu Oki, te taha o tōku koroua, engari ko Tahu, Taku peka o Te Atiawa, ā, he mātangi tēnei, ā, nō Pariaka, ā, ko Komene Mātangi tōku koroua, ā, ko Pukitapu, ko Ngāti Rāiri, ko Ngāti Komako, ko Ngāti Te Whiti hoki ngā hapū, ā, ko tōna pāpā ko Rangi Mātangi, ā, ko te māmā o Rangi, ā, ko Hana Taura, ā, Tōna pāpā ko Wiremu Mātangi, ā, ko Hana hoki te māmā o Taare Waitara, arā, ko tērā te hononga ki a Pariaka. Ā, i te taha o tōku kuia, ā, ko Pika Eira Tāmati tōna ingoa, ko ōna mātua tōna māmā, me kī, ā, ko Hokipera Inemaere Tāmati, ā, ko tōna pāpā ko Tāmati Wanganui, Arā, ko te hononga atu ki a Muru-raupatu ki te kāinga o Kaipakopako. Ā, nō reira ko, ko au tēnei e mihi ana, e mihi ana. Tēnā tātou.
Ana, tēnā rawa atu koe e hoa i te kōrero mai rā kia whakaūa nei ngā hononga Ana ki te maunga ki tō ea tonu, ki ngā wāhi, ki ngā rohe, ki ngā whenua, ana ki tō tupuna ki a Tāre Waitara, ana ki te wānau a Matangi tonu, te hononga ki runga ki Pariaka, ana ki Kaipakopako me ngā karanga rangata, ana me tō hononga ki Ngāti Rāiri, me ērā karanga rangatanga katoa. Wero e māringanui nō te korimako ki ono mai koe, ki te kōrero mai ki tātou katoa i tēnei wā. Me te mea nei e te iwi, kia mōhio mai rā, he nui ngā wānga o Taranaki, tae noa atu rā ki Te Wānuiata. Ko kōrerotia, ana kua wai wā tātou ki te rongo, i ētehi o ā tātou hononga kōrero, arā ki runga ki Waikawa, oti anō ērā wā i o Te Waipounamu. Ko taku pātai tuatahi e pēnei ana, He nui ngā tāngata ka noho ka whakaaro, āna, kei taranaki a Te Āti Awa, āna, kei Pōneke a Te Āti Awa, he aha te take kei Waikawa hoki a Te Āti Awa, kia mōhio mai ai ki.
Āe, ka tika, kei Te Waipounamu hoki a Te Āti Awa. Ā, me kī, mena ka hoki tātou ki ngā tau 1800, 800, ā, te taenga mai me kī o ngā Pākehā ki Aotearoa, ā, me tā rātou pū, ā, he rerekē rawa ngā pakanga i taua wā. I runga i tēnei āhuatanga, ā, i pakanga mai a Waikato-Maniapoto, ki ngā iwi o Kāwhia, Miki ki a Ngāti Rārua, Ngāti Koata, Ngāti Toa Rangatira. I runga i tērā i, i tere puta atu uh, ēnei iwi o Tainui, uh, mai i a Kāwhia, uh, haere rātou ki Taranaki, uh, tae atu ki a Nā Te Tama ki a Te Atiawa hoki, nā te me te hononga whakapapa i waenganui i a Te Atiawa me Te Rauparaha. I tere whai atu a Maniapoto a Waikato i ngā iwi e toru o Tainui, kia puta mai i tuhake a Te Atiawa ki te tautoko i ngā iwi o Tainui, i puta mai te pakanga ki Motunui. Ā, me kī, ki ētehi i wikitōria a Te Atiawa me ngā iwi e toru o Ngāi Tahu. Engari, i runga i tērā i te, i te, i te mōio a Te Atiawa, kāre e roa pea, ka hoki mai a Waikato, a Maniapoto, ā, ki te whakautu i tēnei āhuatanga. I runga i tērā, i whakarite ētehi o ngā titama o Te Ati Awa, ā, ki te wehe atu i a Taranaki, ā, kia whai atu i ngā kōrero kua kōrerotia i koutou i te taha o rātou o Poneke pea, ā, i te, i, i haere ki Waikanae, ki Te Whanganui-ā-Tara, ā, i whakarite hoki i te whakawhitiwhiti i te moana o Raukawakawa kia tae mai ki tēnei wā i, uh, ki te tauiu o te waka a Māui. Engari rungi i tērā āhuatanga, ehara ko te kotahi te wānake i wehe nā, nā whānau o Taranaki kia tae mai ki konei. Uh, he maha nā, nā wā, uh, nā ekenga o ngā tūpuna i tae mai ki konei, i oki atu ētehi wā ki te tautoko i ngā whānau o Taranaki me kī runga i ngā momo pakanga, ā, kia tiaki i te whenua, kia tiaki hoki i te whānau, ā, engari, ā, i hoki anō, i hoki atu, i haere atu, i hoki mai. Ā, i runga i tērā he, he tino hononga me kī i waenganui i a mātou, ā, o Waikawa, ki a mātou, ki a tātou o Taranaki. He tino hononga hoki i waenganuia i ngā iwi o Te Atiawa o Ngati Tama o konei, ki Ngāti Rārua, Ngāti Koata, Ngāti Toha Rangatira hoki. So, tērā nā kōrero kua tuku i ō mai, tērā te take ka noho pono, pūmau Te Atiawa I roto i tēnei wā anga o Te Waipounamu me ki te tauihu o Te Waka-a-Māui. Tēnā.
Oh, ataahua, māhaki tonu te whakamārama, māroma tonu atu ana uh, ki ō kōrero e wāia koe e kōrero ana mō ngā ekenga o ngā tūpuna mai i te wā i a Te Rauparaha mā, nā eke tonu mai rātou, ka eke tōtika atu rā ana ki roto ki te wao, ki te Wānui-a-Tara, ki Waikana ai e kōrerotia nei, a me ērā wāhi, ana ka tau atu rā ki te tauihu o te waka. Mai tērā wā, Tae noa mai ki tēnei, kei konā a Te Āti Awa, a Ngāti Koa, a Ngāti Rāhua, a Ngāti Apa ki te rātō me ērā atu o ngā kāwanatanga katoa. Tēnā koe te whakamārama. Te wā inei o Waikawa, he aha te tikanga o te ingoa Waikawa?
Ai, ko ngā kōrero i puta mai rā, I i hunuku a a Tiatia wa me ki a ki te te moutere o Arapaoa i te tuatahi i reira noo ai. A a tona wa i aere tonu a tae atu ki a mai Waikawa ki Whakatu ki Motueka a ki Onetoa tahua hoki. Engari I noho ētahi o mātou i tēnei me kī, tēnei taha o, o te roo, o te roe, ā, kia tae ki te, te wāhi o Waitohi i te tuatahi. He pā ki reira, ā, he wā i mīharo ki Waitohi, ā, ki te whakatipu māra, Ā, engari i te taenga mai o Pākehā mā, me kī te New Zealand Company, i te tino iehia rātou ki te te wāhi o Waitohi, me kī Picton ki ētahi tāngata. Nā te mea he wāhi pai tērā kia hanga wā pū rātou, kia whakawātea i te wāhi tae atu ki te wāhi o Te Wairau. Na, kare a, a, na tupuna o Te Atiawa i te hihia te, te wehi atu i a Waitohi, engari haere tonu te kōrero, a, mohio tātou ki nā kōrero. He nui te kōrero, engari he iti ngā kupu. A, i hoko atu nā tūpuna o Te Atiawa i te whenua o Waitohi ki tauiwi, i whakarite rātou te hunuku atu ki wāhi kē, arā, i tae ki te wāhi ki mai nei, uh, ko Waikawa. Ko te kōrero kua, kua tuku i o mai rā ki a mātou e pāna ki te, te tikanga o te ingoa, i rungi i tērā kore hiahia o te nuinga, te wee atu, ko whakatapaina uh, ko te ingoa Waikawa, Ehara, aa, i runga i pea i tērā whakaaro i roto i a rātou, te tuatahi pea, he whakaaro anō hoki i pā mai te tētehi matenga me kī te, he aha te kupu, te taipo, te typhoid, ki runga i ngā iwi i a rātou e tae atu ki Waikawa, I runga i tērā i mate ētehi o te whānau, i runga i tērā āhuatanga, ā, nā te, te āhuatanga o te, te awa, o te wai i taua wā. Ā, engari, ā, nā te, te rangatira o te, te iwi i taua wā, ko Ropoama Te One tōna ingoa, nāna tētehi puna wai i kimi, ā, kia whakaora i te iwi um, i runga i tērā āhuatanga. Engari ko te paina kē te ingoa Waikawa ki runga mm. te kāinga. So, ai.
Ka pai. Ana, e whakarongo ake ana rā ki o kōrua e wai. Ana, a, ko nei pēna te kawa o te āhuatanga, na te kawa rānei o te māuiui, na te kawa ai. rānei o, o ngā karakia i oati ki runga i te unga i māuiui taua wā. Ai.
Uh, I ngai nei ka, ka pā, pā tai atu i te hinga iwi. Oh, kare tino, kare tino uh, pai pe a tera ingoa. Engari, ka whai tikanga koe, ka mohio koe haha te, te take. Ai ka, yeah, ka waiho tonu. Ko wai ka wate ingoa. Ka wai. Tēnā koe, wai ka wai. Reka rawa nā whānau i reira.
Koia. E te iwi ia ki te kōrero mai a Rita Poet ki a au i tēnei wā, e uri nō roto ana mai o Taranaki o te maunga Tito ea, oati anō nō Te Āti Awa ki te tauiu o te waka a Māui, oati anō Te Waipounamu pērā ki te kōrero. Ana e kōrero ana māua mō te wāhi nei mō Waitohi, ana oati anō te marae o Waikawa me ngā kōrero e pā ana ki tērā, 54 tāwaru te iarere te pori mako ki te wanga ki tēnei. Awe no, ka pai e wai, me kōrero, kōrero mai mo te, mo te marae tonu, ngā ware, a, te āhuatanga a, o ia ware me, me ngā kōrero mo ngā ware o te marae ki Waikawa. Mm, ah.
O i tīmata ngā whakaaro o te me ki o te iwi, uh, me te hāpori hoki. i taua wā, ehara ko ngā iwi anake, ā, ki tā ngā marae me kī i ngā, mm, iwa, 970 pea i tīmata te kōrero. I mū i tērā ko ngā whare, ā, te wā i mō ngā, ngā tūpāpaku, ā, mō ngā āhuatanga harikoa, ā, engari I te whakaaro ngā tāngata me whakarite tētahi marae kia tae, ā, kia tae tahi te katoa i runga i tērā āhuatanga. I te tau 1982 i whakaritea te tuatahi ko te wharekai, ā, ko te ingoa o te wharekai ko Haka Kotahi. Kua whakatapaina tērā ingoa i runga i te whare Ā, i runga i te whakaaro, te tokomaha o nā Māori, ā, i tae, ā, kia noho tahi, kia ta, kia tiau i taua wā. Me kī, ētehi i ngā kai patu mīti, ā, ētehi atu e mahi ana i ngā rerewai, ā, ērā momo mahi o taua wā. I runga i tērā hoki i te hiahia rātou te kimi titi i wāhi kia taea rātou te hono tahi, te noho tahi, te whakanui hoki i ngā tangihanga o te hapori me te iwi. I runga i tērā Nā ngā whakaaro o te kāinga kia whakarite tētehi marae mō te katoa, engari i runga i ngā kawa, i runga i ngā whakaritenga o te iwi o Te Atiawa. Te tokomaha o ngā tāngata i tautoko, i whakapau kaha ki te anga te marae. I taua wā, kua ngaro te iwi o te kāinga nei i ngā pūkenga ki te whakairo, ki te raranga hoki, nā reira i tuku te karanga atu ki te motu. Tae atu ki te 94, i te whakatūwheratanga o te whare nui, arā, ko Arapaoa te ingoa, tērā te moutere I tae tuatahi a te iwi o Te Atiawa i tēnei pito, i runga i tērā i whakaaro tērā te hononga o nā whānau o Te Atiawa, arā, me ake ingoatia tērā ingoa i runga i te wharenui. I runga hoki anō, ki te kore tae mai nā kairaranga ngā kaiwhakairo mai i te motu whānui, kore taea te hanga, te mutu, te oti i te marae kia tae mīharo ia. Nā reira kua tukuna te whakatauki o te marae, arā, ko Mōu, mōku, mō ngā iwi katoa. I runga i te whakaaro aroha ki ngā iwi katoa i tae. I taua wā i whakarite te marae i ngā momo MACCESS programs, nā Māori Access, tētehi āhuatanga kia taea e te anga whare, te ako o te whakairo me te raranga me te tukutuku. Ko te nuinga o ngā pou itihi, ko te kaiwhakairo titihi o ngā kaiwhakairo mai i Motueka, itihi atu i whakairo ki runga i te marae o ki Taumaranui, ki i te taha o rātou ki reira, ko te ingoa ko Manuariki, runga i te marae o Manuariki i tihi, nō Tauranga i tihi atu, so he āhua rerekē pea, kāore te katoa o ngā whakairo i mahi ana i runga i te marae o Waikawa. Ko ngā kairaranga i tihi o rātou nō Ngāti Porou, nō Maniapoto, nō Tainui hoki, i haramai rātou ki te whakaako i ngā wāhine, i ngā tāne o te kāinga, ā, ia, ki ngā tāngata e tino iehia ana te mau ki ērā momo pūkenga, ētehi nō, nō Te Atiawa, ētehi atu nō iwi kē. Sā anō rā ko te kōrero mōu, mōku, mō ngā iwi katoa. Tū atu i aua pare, he kōhanga reo i runga i te marae, kāore i te whakamahi i tēnei wā. He wā i anō kia haramai ngā tāngata e hia ana ki te mahi i ngā momo mahi pērā i te hanga whare, te peita whare, ērā momo mahi. Ngā whare mō ngā kaumātua, ngā whare e ono, kia noho mai ngā kaumātua ki te whakamaana i te marae. Kei reira ngā whānau e ara mai ana ki te Me kī, ki te mahi i ngā mahi katoa o te marae, arā, tū atu i ngā harikoa, tū atu i ngā momo wānanga, ngā mahi whai oranga, ko te marae tētehi o ngā wāhi kia haramai koe ki te whakamahi i te rongoa mō te Covid, ngā mahi a ngā rangatahi, Ērā momo āhuatanga ka hanga i runga i te marae engari kei reira ngā whare matua me kī i te whare kai ko Whakakotahi me te whare nui ko Arapaoa.
E ataahua katoa ēnei rerenga pūrua me ēnei waka mārama o ngā whare, hoki anō o te marae. Ka pēhea te wānga koe i ngā hapū o tēnei marae? Oh,
ko ngā hapū me kī o ngā mātua tūpuna i tae i runga i ngā, nā momo ekenga, uh, arā, ko ngā, Ngāti Te Whiti, uh, ko Puketapu, ko Ngāti Rāiri, uh, ko Ngāti Tuao, um, Ko wai atu? Ko Ngāti Komako, ko Ngāti Inga, ko Ngāti Hinetuʻi, ko Kaitangata, engari te nuinga nō Puketapu, nō Ngāti Te Whiti. Mm, tēnā koe anō. Eh. Ki anō e tīwī kei te te kōrero rā a, i konei, ana i runga i a pupuke e te wānanga. He tī kōrero mo te wā e mo i o tia nei ko, ko Waitohi, o tia no mo te marae o Waikawa, a, te aronga o ngā kōrero. A ko te koni mako o tana ki tēnei, i a tō tātou pōuri o Irirangi Māori, a wēno i wa te kai mā wā tāwaru. Te ia re, rau reportant tēnei, e kōrero wana ki, te, ki tēnei o ngā kuia, Ana ki a Rita Bowick, ana e kōrero mai ana ki tātou. Koe nō tēnei kuia oki nō te whānau a Wanematane, ana me ngā hononga ki te maunga ki tō ea. Koe nō e wāi ka pai, he nui ngā hapū, ko ngā hapū tonu o te kāinga o Taranaki, i āere katoa atu ā, ngā kitenonga atu ki roto, ā, o te tauihu, ā, i, i ngā wā o te eke, ana kua tau atu, kua tū te marae, ā, kua tū ngā ware. Ā, kei konā tonu ngā wānau, ā, pērā i a koe, e, e kaʻa tonu te noʻo, e, e noʻo kaʻa tonu ana ki reira? Āe, āe rā. Mm. Ā, āe, ko ngā whānau, ā, me kī i ngā whānau matua, engari he tino hononga waenganui i a tātou, ā, o te kāinga nei, ā, ko ngā whānau Tahuaroa, ā, Keenan, ā, engari ko, ā, Hikimapu te kuia o taua, taua whānau, ā, te whānau o Mereruru Tuhikinui, Uh, nā Loves, uh, ko ngā whānau Arthur, uh, Riwaka, uh, Reeves, um, ko e atu, uh, ka huri aere au i rungi te tuarahi, ki, ki te kakaro ko wai atu. Uh, Ko ngā whānau Huntley, ko ngā whānau Aldridge, uh, ko ngā whānau um, Kepa, ko ngā whānau mm. Skipper, Kipa rānei, um, ko uh, teira, i tehi, he hononga ki ngā teira. Uh, ngai rā, ngā tauira.
Oh, e rawe, e rawe te rongo ake i ngā ingoa rā. E kā re kore a rā atu anō e tī ingoa, ne? Ana o ngā mm. wānau ana, no, no roto i a Taranaki e noo atu ana ki reira ki te tau. Ko, ko taku pātai konei, ā, i kōrero mai koe i tēnei wā kāre te kōanga, ā, e mahi ana, i āna mahi. Ā, ki te pēhea te, te kaha mai o te reo i roto i ngā pā ake, ngā kaumātua, me te ūnga tamariki? Ā, kua mate katoatia e te ūnga, ā, o Waikawa, nā rātou te reo Māori. tā rātou te reo tuatahi. He, he uaua te whakarite i te reo, i te nui ngō te wā, me kī mō te pōiri, uh, tokoiti noi o nā, nā wāine, nā, nā tāne. Uh, ka taia, engari ko te, uh, ko te whakamā pea te mea ka patu mm. ki a rātou. Uh, ka re rau te, te tipu ake kei te ako tonu, um, aha ko he pakeke kei te haere tonu ki te, ki te ako. Engari he, he rawe tēra, he mm. rawe tēra. Uh, ka whakarite nā momo karai e me ki te ātārangi, uh, te wānanga o mm. Raukawa, uh, nā karai i reo, nā wānanga reo, uh, engari e torutoru noi ōnā tāngata e tino kaha ana, e tino mai ana ki te whakarite i te reo. I runga i tērā, kua huri, kua whakarite te iwi kia anga tētahi rautaki whakarauora reo, me te mihi nui Ki tā tātou mokopuna o te kāinga, ki a Tāteri McLeod, he hononga whakapapa ia ki a Waikawa, ki a Te Atiawa, nāna i whakaae ki te whakarite i te rautaki rā, kia whāngai atu i tō tātou reo, tō tātou ahurea me te kiritanga te tau Tuakiritanga ki a tātou nei me kī, mai i ngā mokopuna tae atu ki ngā pakeke. Ahakoa te, te, me kī te ngarotanga o te reo kei konei te hiakai, te nganga ki te, ki te mau ki, ki tērā tino taonga. Ai. Kua koina, no, ko te, ka, ka pai ana, kei, no, kei te wakarite mai, ai titi rautaki, ai tēnei wāna, kua, ka pai te rongo ake, kua tae ke a, ka tae ake a, a tatere, a me ana pukenga, a, ki te, ki te waka, a, rauora reo ki, i tērā kāinga o tātou. Ā, e aha, nō reira, pēhea ngā waiata tauito? Kei te akona tonutia ngā waiata tauito o Taranaki ki roto, ki roto i a koutou? Ko tērā tētehi tino, ā, tino pātai, tino take o te kāinga nei. Āe, ka mau ki ngā waiata tauito o Taranaki, ā, engari, ā, karekau he waiata tawhito o mātou ake, i a mātou i tae i konei, ko te nuinga o ngā waiata kua waiata e ōku mātua, e ōku kuia karaua i taua wā, tū atu i ngā waiata o Taranaki, me kī ko ngā waiata o ngā Auewha. I runga i tērā, kua Kua huri anō, ā, me kī ētehi o, o te kāinga nei ki te tuʻi nā kōrero, ā, me kī, ā, ki te whakakupu i ngā kōrero pērā i ngā momo ekenga mai i Taranaki ki konei, ā, nā wā i o te, o te rohe nei me ngā kōrero o ia wā i, ā, nā tūpuna, ā, nā pūkenga I rangona e mātou e pā ana ki ngā momo tūpuna me ērā āhuatanga. Engari ko ngā mōteatea o te kāinga nō Taranaki.
E poi ana koutou, pērā i ngā poi o Pariaka? Ka rite tino kaha pērā i a Pariaka.
Engari ka poi ngā poi o Pariaka? Ngā poi a Tāre Waitara? Āe, ka tae ētehi, ētehi. Kei te tino, tērā tētehi tino hiahia o ngā rangatahi ki te mau ki ērā kōrero. Kua tae mai ngā, me kī, ngā nā pūkenga poi pērā i a Aunty Poppy, Bailey i taua wā, ki te whakaako ki a mātou, ko tā mātou i nāianei ki te whāngai atu. Ki ngā mokopuna. Mm.
He aha te kawa o te marae? E rite tonu ki te kawa o Taranaki? Āe rā.
He pāeke te kawa. Uh, kei rote te whare te, te pōhiri, uh, ka uru tuatahi mai ngā tāne, uh, uri aere ki te ongi, te ariru i te tuatahi, uh, ka noo, ka tū te au kāinga ki te tuku te kōrero, uh, ka whakahoki mai te manu iri, uh, Ka tau anō te mauri ki te tau kāinga i Whakakapi i te rā āhuatanga ai rā. I horite ki te kawa kua kitea e mātou i runga i ngā marae pērā i a Pariaka, i a Te Atiawanui tonu.
Tēnā koe. Otianō e te iwi, koia tēnei ko te waka kōrero o te kori mako o Taranaki. 90 mā wā a Tāmaru te ia rere e pāpā o a Tinei ki a Pota, i ēnei o ngā tino kōrero rangatira, rangatira ake nei ēnei kōrero, ā, nā kua puta mai tēnei o tātou waeine i tēnei wā, e kōrero ana, ana mō, ā, mō iti o ngā kōrero mō te marae kei te tauihu o te waka o Māui a Tino, te tauihu o Te Waipounamu. Ā, koe nō, ko Waikawa te marae e maanga a Pū, Ko te kawa o reira, ano ko te kawa tonu o Taranaki, ana uru totiki ki roto i te ware e paeke te, uh, te kawa uki. Uh, me raua taka, ka mau uki koutou ki te raukura? Ai, e te i o mātou, me ki, nā, nā, nā, nā whānau e whai atu i a te whiti, ai rā, e te hika mm-hmm. whai atu i a tōu, uh, kare pea.
Ka pai. Nō reira, kei te ora mai ai ngā tohutohu, ngā akoranga iti o ngā whakamārama a ngā Poropitiana ki roto tonu i Te Waipounamu, ā, me te mārama ake ki tērā. Ko taku pātai ki konei, e āngai atu ana ki, ko Waikawa anake te marae kei Te Waipounamu o Te Āti Awa?
Tuatia Waikawa, he hononga anō ki te marae o Whakatū, kei reira nā iwi me kī e ono, ko Te Atiawa tētehi o aua iwi. Haere tonu atu ki Motueka ki te marae o Te Āwhina, kei reira a Te Atiawa me Ngāti Rārua. Haere tonu ki Onetāua, ā, ko Ngati Tama, ko Te Atiawa. Hei, ka tae e Te Atiawa te me kī, ka haere a Te Atiawa mai i Waikawa ki Whakatū, ki Motueka tae atu ki Onetāua.
Tēnā koe. He kaha anō koutou i te kōrero ki tētehi o ō koutou, ki ētehi o ngā whanaunga o te tau iho i te wā i eke mai ētehi o koutou i tau atu ki Kāwhia, ka heke mai ki Taranaki, ā, ka rere tonu ki Te Whanganui-a-Tara. Ana, ka kī mai, kei te kohikohi kōrero, kei te hoki anō ki ngā wāhi i haramai ai ngā tūpuna. E nui te hua o tērā mahi mō koutou, Ae, oai. Ae ra. Ka taea koe te kite i nga ononga whakapapa me ki a i waenganui a matou o konei ki Taranaki, te tuatahi. Na whakapapa, na hononga hoki o Te Atiawa ki Ngati Tama, na te mo kei konei hoki a Ngati Tama. So ka tino piri a Te Atiawa ki a Ngati Tama. Me nā hononga whakapapa a waenganui me ki o mātou o te waka o Tokomaru ki te waka o Tainui i runga i te nā te mea i tae tahi mai a Te Atiawa, Ngati Tama, Ngati Koata, Ngati Rārua, a Ngati Toa Rangatira. So i runga i tērā āhuatanga, a tērā hononga, tērā taenga tahi mai, a kei te ora tonu te tino hononga i waenui a tātou, me nā whakapapa. Nā te mea kua mārena tētehi o Te Ati Awa ki tētehi o Ngāti Rārua, tētehi o Ngāti Koata, tētehi o Nā Te Tama, tērā āhuatanga kia whakakaha ake i ngā whakatipuranga. he mea nui, he mea matua, he mea me kī whakatairanga tērā hononga i waenganui i ngā iwi o Tokomaru, o Tainui hoki, i roto i te tauiwi.
Āna, tēnā koe. Kia pātai atu au, ko wai te iwi, ngā iwi rānei, i Waikawa i mua atu o te taenga atu o Te Āti Awa o Ngāti Rārua mā?
He nui nā kōrero e pā ana ki tērā, engari i a mātou i tae mai ki konei, i konei i te tau ihu ko Te Waka o Kuraupo, arā, ko Rangitāne, ko Ngāti Apakiterātō, ko Ngāti Kuia. I a mātou i tae mai, i mau mai mātou i ngā pū, ā, i runga i tērā he rerekē rawa te āhuatanga ki a rātou, ā, i a mātou e tae me ngā pakanga. Kore e taea te, te, te wariwari i tērā. Ā, nāianei, ā, ko ngā iwi e waru o Te Tauihu, arā, nā iwi o Tokomaru me kī Te Atiawanga te tama, nā iwi o Tainui, Ngāti Rārua, Ngāti Koata, Ngāti Toa Rangatira, me ngā iwi o Kurahaupō, Rangitāne, Ngāti Apa ki te Rātō, me Ngāti Kuia. Anō rā, ko nā hononga whakapapa i waenganui i a tātou, ka rētahi te tangata te kī, ko mm, anake tōku iwi. Tērā te te painga o tēnā āhuatanga. Mēnā ka tae titihi atu, me pēhea te whai oranga, te whai whenua i runga i te wāhi, ko tētehi me mārena koe ki tērā iwi. I runga i tērā kua ea tērā. Koia, koia e whai. Ka tika hoki, kore tae te kī, a nō mea iwi au, i te me ana tu moe moe haere ngā tipuna, ana ki te moe haere tonu ngā tāngata o ienei rā, ana ki ngā wanainga o tēnā o tēnā. Koira te painga. Ki ngā iwi o te ao ināianei, nē? Kia ora, kia ora tēnā. Um, e, a, a panei ake nei, a, kei te kōrero hitori tā, engari kei te pirangi au te kōrero mo te uru tā, a, a panei ake nei, he kōrero wakamutunga mā, mā tāu, e tino ngā tāu e te kōrero. A, te wāhanga ki te kura, he kura kaupapa kei a kōtau?
He kura? Kaupapa, Māori. Ka, ka, kare anō. Tēnei te wāhi o Te Waipounamu, kare anō ka whakaritea tētahi ki tēnei taha, kei whakatū mm. tētahi, engari, ai, he rua, toru aora te tawhiti mai konei.
E kaha ngā tamariki o ngā kura o, o Waitohi te haere ki te marae, i roto i ngā Ai. tau? Āe rā. Mm.
Āe. Āe. He maha nā wā ka haramai nā tamariki o nā kura, nā, nā tāngata o te hāpori hoki, e hara mō ngā Māori anake, i runga i tērā āe.
O ka pai tēnā. Nā, mō te hunga kei te, uh, e maha tonu a koutou uh, kai kōrero aha ko he rangatahi? A mō ngā paepae tāku e kōrero nei. Kei te tupu, kei te tupu, ai, uh, he maha nā me ki uh, i roto pea i ngā tau toru tekau, tai atu ki te rima tekau, um, mm. kei te kaha, kei te pakari haere i rungi te reo. Ā, te nuinga o rātou kua, kua akona e rātou i ngā wāhanga o reo o te motu, ā, koki mai rātou ki te kāinga kimi maʻi, ā, i runga i tērā kua mau mai rātou ngā, ngā pūkenga i runga i ā rātou me kī, ko te reo tētehi o ērā. Āe. Tērā tētahi tino painga.
Ka pai. So, Ngāti Rangitīra ka mārina anō mātou i a rātou ki a mātou ake. Kia noho pūmau rātou ki kōrero. He rautaki o te whāinga.
Ana mārena ia e tāne wahine reo. Ana kia noho tonu te reo ki reira. Ana koina. Koina te rautaki. Mehe, mehe, mehe eh.
mokopoko, mokopona tau tokona mai a ki te kāinga nei. Ka kapai, kua rongo rā tātou te iwi, e koutou ngā mea wātea ana, he reo o koutou, ana, moe atu ki rā, ki roto i te iwi nei. Mā mātou rātou i tiaki. Koia, koia. Engari he tika tonu tērā, i moe ia hoki te tangata moe te i hua, hei painga mo te katoa. He whenua i ngā rā mua, i tēnei wea, i tēnei wā, te reo hoki, te te i hua. Ā, mā tātou, no, tēnā koe te kōrero, tēnā koe te kōrero nei rā, ka mārā, ka pai rā. Ā, e o ai, ko te, ko ai ngā maunga, ki te pepeha mai koutou o ā, tō tātou kāinga o wai, ā, wai ka waiha te pepeha kōrero?
Me ēmea ka ka tū ētehi ki te whakaputa nā, nā Pepeha, ā, koinei pea ētehi o ngā, ngā um, kōrero ā, ka rangona e koe. Ā, ka tīmata ētehi me pēnei. Ā, ko Taranaki te maunga tuatai, Tērā pea te kōrero o ētehi o ngā whānau, ā, haere tonu ki ngā momo kōrero pērā i ko Raukawakawa te moana, ā, ko Arapaoa te moutere tapu, ko Piripiri te maunga tuarua, ki ētehi, ā, ko Waitohi, Te Werenga o Waitohi rānei, te awa, ā, ko Waikawa te marae, Ko Te Atiawa te iwi. I runga i tērā, i ngā momo pepeha, ko ērā ngā, ngā me kī, nā momo tohi a, a whenua, ā, ka whakaputa mai i te kāinga nei. Ko ngā reanga ka tīmata i te, ko Taranaki te maunga tuatahi, ā, ko rātou pea, ā, nā whānau e Tino piri tonu ki a Taranaki i runga i nga whakapapa, i runga i nga na hokinga atu o nga whanau ki na whanaunga o Taranaki, i runga hoki i te aroha me ki o a ratou mātua tupuna ki na whanaunga ki nga korero o Taranaki. So Ka taea koe te rangona ki ngā nā pēpi e tū tonu mai ana ki te kī ko Taranaki te maunga tuatahi. Ae. Ka āhua ohorere ētahi ki te huri, ha? Ka whakaaro kei konei koutou, arā, ko Piripiri te maunga tuarua ki ētehi o ngā whānau.
ka pai tēnā koe, kia mārama rā, otii anō te iwi e whakarongo mai ana i wā orara. I te mea, koe, koia hoki te pūtake o tēnei kaupapa, o tēnei hōtaka, a te korimako o Taranaki e whakamārama i ētehi kōrero, kāre pea ngē e rongo ai ētehi tāngata i waho rā. Nō reira, e, e iti ka rekore e uri nō Waikawa tonu, kāre anō kia tae ki, ki Waikawa. Ana e mm. whakarongo mai ana, ana ki tēnei kura. Nō reira, he tino wāngaitanga tēnei e wae uh, i, te, i te iwi e whakarongo mai ana. ana ki ngā kōrero nei. Nō reira, tēnā wā tuku e koutou ana te hono mai ki tēnei o ngā wānanga i tēnei wā. Oati anō e te iwi ko tō koutou nei kaikawe kōrero, tēnei ko te kori makōtau ranaki, e pāpāho tonu ana ki te uta ki te tai, te kori makōtau ranaki, i roto tekau mā wā tāwaru te ia rere. Ana tēnei o ngā kuia i a Rita e kōrero mai ana. ana ki a tātou. E hiahia māu ki te uri ake ki ngā kaupapa o tēnei wā. Tītī āhuatanga hei runga i a tātou, ko te, ko te urutā. Ā, kei te pēhea te wānau o Waikawa i tēnei wā? Ā,
kei te pai ngā, me kī ngā pakeke, ā, nā te mea i te, i te tere, ā, whakaae rātou, kia ara mai ki te whiwhi i tērā, tērā rongoa. I whakarite waanga i runga i te marae, i haere ngā whānau ki tiki a rātou, i ara mai rātou ki te whiwhi i tērā rongoa, ki te waiata nā waiata, ki te kai i ngā kai pai i runga i tērā āhuatanga. Ināianei kua tae ki, me kī, nā rangatahi, kei te whakarite anō te marae, i ngā nā wā anga kia tae rātou ta ara mai, ka whakarite hoki i roto i ngā kura tuarua, engari kua, kua taka te miki, kua taka te nama o nā tangata, i rungi pea i ngā, ngā whakaaro kua puta, i te tuatahi, i te ohorere pea te, te, te whānau, i te wā i taitaʻi mai tērā urutā i waenganui i a tātou. I hoki anō nā kōrero ki ngā momo urutā o tērā atu wā, me ngā kōrero kua rangona e ngā kaumātua e pā ana ki ngā pēhitanga i runga i ngā whānau i taua wā. Nā, i runga i tērā i tino akiaki rātou ki a rātou anō tāramai ki te kimi tērā rongoa. Ināianei ki te mahi te whānau o Waikawa i te taha o te te tari rongoa me kī, nā Hōipera me ngā tākuta ki te akiaki anō i a tātou ki te aere tonu i runga i tērā āhuatanga, nā te mea kei te mōhio tātou ka taka nā Māori ki raro rā i ngā iwi o te motu nei i runga i tērā āhuatanga. So, ka tahi ka huri anō a Waikawa Ki te whakaaro me pēhea te tautoko, te ahi, te akiaki i ngā whānau kia whakaaro, kia kimi nā māramatanga, nā mōhiotanga i te tuatahi, me te whakawātea te marae kia taea rā te taara mai ki te whiwhi i te rōngoa. He He uauatanga pea i tēnei wā, i te whakaaro pea ētehi o te whānau, he kōrero noa iho tērā, kāre he take ki te whiwhi rongoa, ka whakarongo rātou ki ngā āhuatanga kua tae ki ā rātou taringa e pā ana ki ēnei āhuatanga, engari Kua whakaaro mātou ko ngā pakeke, ngā kaumātua ka taea e rātou ki te noho i te taha o ōna whānau, ki te whakaputa māramatanga, ki te whakarongo hoki ki ngā whakaaro o ngā whānau i runga i te hiahia kia, kia kimi i te huarahi tika mā tātou.
Mm. Ana i rongo ake au i o kōrero, a, ku wakatūngia te te i wāhi rongoa a ki rungai tonu i te marae, ana ki mm. a ai kia tāia ai e ngā iwi, a ako ko ai, te haere atu ki reira. Ka pai oki te rongo ake ki o tātou a mātua, kau mātua ake nei a e haere ake ana ki reira. A me te wai pauna, ku wātea te wai pauna mu i tēnei wā, nē? Āe rā, āe rā, āe, i tēnei wā, āe. Ko te manako ka pai tonu i tērā āhuatanga. Engari me whakarite anō tātou i a tātou, Mm. Kia ora. Mm. I, I te mea, e kōrero āu mō te wā e anei te tau, uh, 1918, kē rāwa, a mō o kau mātua kuia i mate i te uruta, mō mm. moroto i a Waitohi me Waikawa, e kōrero kei reira? Ae.
Well pera hoki mm. te kōrero mo te, uh, te, te nukunga ki, ki Waikawa, i rungi i tērā ingoa, Waikawa, i rori i yeah. tērā taipō. Uh, ta i puta anō tērā, tērā um, kōrero uh, ki te whānau. Uh, kia rangona, kia mōhio rātou, e hara tēnei he mea hou. Uh, mm. Pā tēnei ki ngā, nā, kuia karaua nā Reanga ki mua, ā, kua tae anō ki a tātou i tēnei wā. Nō te ia wiki tuarua, ka whakarite he wāhanga i runga i te marae kia tae te hapori Tāra mai ki te whiwhi tērā rongoā. Kei te aere tonu tērā āhuatanga. I te tuatahi, te tokomaha o ngā Māori i tae, i nāinei kua kite mātou i te rerekētanga, ko te toko iti o ngā Māori i nāinei. Kei tāra mai ngā tāngata me kī, nā, o tauiwi, o, o motu kē ki te whiwhi te rongoā, he, he, he āhuauaua te, te akiaki i ngā Māori, tāra mai. Tērā reanga pea mai i te 30 ki te 50 tau. Nā mātua me kī o ngā tamariki i tēnei wā.
Ka tika tāu, kei te pērā au ki āna i Taranaki ki te tonga nei, me ēti atu wāhi. E aha o wakaaro? E aha te taki pērā ai ki o wakaaro?
Ki au nei pea, he rerekē te whakaaro o ngā tamariki, nā te mea kei roto rātou i ngā kura, ka puta mai tērā kaupapa kōrero, ka mōhio rātou, ka rangona e rātou, ka, me āhua rangahau rātou i ngā āhuatanga o ngāi tātou, nā Māori o Aotearoa. Ko ngā pakeke pea, Kei a rātou tērā mōhiotanga hoki, ka maumahara rātou ki ngā kōrero tuku iho mai ō rātou ake mātua. E, i te whakaaro mātou, he āta take ko tērā mai i te 30 ki te 50, he āta rerekētanga o a rātou kitenga, o rātou tirohanga ki tāna tamariki, ki tōna kaumātua kuia rānei. I runga i tērā whakaari whakarongo, me huri anō ki te whakarite me pēhea te mau i a rātou ki te rongo ki ngā kōrero te tuatahi, kei a rātou te tikanga i te mutunga, engari kia whāngai atu i ngā kōrero ki a rātou i runga i te hiahia ki te tiaki i te whakapapa. Tēnā koe.
E kaiwaka ako koe, kua puta te kōrero a Te Pirimia i te wā karaka i Te Aea, te rangi tonu nei, ā, ngā kaiako, ngā, ngā tākuta, ngā nēhi katoa me pērā i mua o te tīmatanga o te Hānuere. E whakaae ana koe ki tērā, mō ngā kaiako? Āe, āe rā. Ai, tino, mm. tino, mo te katoa. Te, te nuinga o na, na me ki na, na, um, na kamupene o te kainga nei, na kaimahi, uh, na, na kamupene ahua, you know, uh, toko maha na kaimahi, kua whakarite rātou a rātou ake um, wāanga. Uh, mm. Ka haere tonu nā whānau, ā, ki reira, ehara mō ngā kaimahi anake, mō ngā whānau, ā, so i runga i tērā, you know, i te hiahia te hāpori te, te, te whakarite tērā āhuatanga, engari ko te āwangawanga, ā, ko te tokoiti o ngā Māori i te haere i tēnei wā, me, me, me kimi huarahi, ā, kia, Kia tautoko i a rātou, kia kaua e kōhete, well, mēnā te kore whakarongo me kōhete, ehara. Engari.
Tika tonu, tika tonu tā. Engari rerekē koe tā rātou whakaaro, ka pōhē he āhua, he aha te kupu Māori, āhua invincible rātou, e aua.
Tika tonu. Kāti, kia hoki tāua ki te ingoa o Waikawa me tērā kōrero, e aha te māuiui i tērā wā? i te wā i ngā tupuna. E a te, te taipo ora. Te typhoid, ai. A ko te Tērā, typhoid. ai. Tērā i taua wā, ai. I pā mai kia, ai, kia, kia mātou i Waikawa. Ai, he kino, he mea kino. Kei roto i ngā, me kī, I ngā whānau katoa o Waikawa i pā tērā āhuatanga ki runga, āe, he mea, he mea taumaha, he mea uaua. Tērā nā kōrero i hoki mai i runga i tēnei mahi o te urutā. Koia.
O ka pai ērā kōrero ki te kōrero, ki kōrerotia ki ngā tāngata katoa. Ko i tae mai, nā, i tae ki, ai ara tēnei te mea hou. Ai rā, ka tika. Ai ara tēnei te mea hou. Ka tika. Anā, mm, tika tonu tā. E whai tēnā rawa atu koe, koe tata oti te wāhanga ki a tāua kōrero mō tēnei wā. Ā, engari anei, ā, e rua tonu ngā pātai kei te toe a, a, a mai a. Anā, ko tētehi a ngā pātai ā ngai tonu ana Ā, he aha tō, ā, tino tūmanako, ā, ō tūmanako, ā, mō, mō tō, mō te marae o Waikawa me ōna, me ōna uri? Ā,
ā, kia whakapakari anō i a tātou i runga i ngā, me kī, I runga i te reo, me ōna tikanga, te ahurea, te tuakiritanga, kia mōhio tātou ko wai tātou, i a umai hea, ka ariki hea. Nā kōrero o te wā i, me pēhea te whāngai atu tērā ki ngā mokopuna, me pēhea te noho tahi ki tō tātou taiao, kia kaua e pōhē, oh, ko tērā anake tērā. Me me tuku hoki tera korero ki iwi ke, kia mohio ratou, kia taea ratou te noho, te tiaki hoki, ahakoa rerekē tā rātou kitenga, he wāhanga anō mā rātou i roto i tēnei ao. I te wā i tupu ake au, ko Waikawa, ko te ingoa o Waikawa he pā, ko Waikawa Pā. I tupu ake au i runga i te pā o Waikawa. I taku mutunga i te kura tuatahi i huri te ingoa ki Waikawa Bay. I runga i te whakaaro o ratou i te hiahia tahara mai ki te noho i runga i tera wahi miharo, i whakanui me ki te rahi o ratou ki Waitohi, i hunuku ratou ki ta matou pa. I taua wā i huri te, i huri te āhua o te kāinga, ā, kua ngaro te kanohi Māori i hūnuku ētehi o ōna whānau ki, ki ngā tāone nui o Aotearoa, kimi mahi ai. Ā, nā tērā i, i rerekē rawa te āhuatanga o Waikawa. Ināianei kua tipu anō te whakaaro i runga i te reanga o te kāinga kia hoki anō ki te pā. He rawe tērā ki au, nā te mea nā rātou te hiahia. I runga hoki, ehara ki me wehe atu rātou kare tipu ake i te kāinga, kare rātou i whāngai i te kāinga. Engari, i runga i te hiahia te mōhio me pēhea te te kohi kai mai te moana, me pehe te whakatō i ngā otaota kia taea tātou te kai i ngā kai, nā kai reka, nā kai o te whenua, nā kai o te taiao. Nā tērā, kua kite au ehara ki te hokinga atu, engari ko te whakaaro anō kia tū te kāinga he, he maru mō te iwi. Uh, mm. I rungi ngā tikanga, uh, me kore tae koe te, te whai tikanga, mena te kore koe te whai te reo. So i rungi i tērā i whakaaro, kei te, kei te tipu pai nā reanga o te kāinga. Uh, kei te oki mai e tihi, uh, me ā rātou pūkinga, i runga i te hiahia te hoki ki te kāinga. Te mauria mai o rātou tamariki ki te tipu i te taha o te moana o Waikawa, i te taha o ngā kuia karaua toakorongo ki ngā kōrero. So, i runga i tērā he, he ao, ehara ko te rerekē, engari he ao pai. He kitenga uh, rawe ki au nei. Hei ko tāku, uh, ki te whakawātea te te papa mā rātou, ā, kia taea e rātou te kī me pēnei, me pērā. Āe, ā, so he, ia, āe, i runga i tērā he, he āhuatanga, ā, tino ngākau nui ki taku manawa tērā, ā, kia kite i, Nga tamariki me ki orite ki nga tamariki o nga whanau katoa i te hoki mai mai i tawahi etihi mai nga wahi o Aotearoa etihi ki te oki ki te kainga me nga ahuatanga o te kainga. E harikoa ana te ngakau ki te tera ahuatanga.
Tēnā koe e wai. Tēnā koe e rā tino kōrero. Auē kia noa mai i a au, kia noa mātou e noho mai nei ki roto i te te rohe o Taranaki ki te raki. Auē noa Taranaki ki uta me kī. Tēnei tonu rā te mihi ake rā ki ngēnei kōrero ki a koe tonu me ngā whānau o reira ki a Piripirimāunga, ana ki te Arapawa, ana ki te Rongāmotu, Ana ki Waikawa tonu. Koutou e kaha nei ki te ū ki ngā kawa, ki te ū ki ngā tikanga, ki te ū ki ngā kōrero tuku iho a ō tātou mātua. I ērā o tātou i eke ki reira. Nō wai, nō ko koutou ki te pupuru i te mauri o reira me ngā āhuatanga katoa o reira, kāore noa tēnei e tūngou atu ana E tuku atu ana i te aroha ki a koutou mai i tēnea, mai i a mātou tonu. Nō reira, tēnā koe e whaea, tino arikoa nōku ki te kōrero atu ki a koe. Aroha mai e tia nō rā te wāanga ki ērā o ō tama, i a Bentham rāua ko Watson, Tukuna atu te mihi a mai i au ki a rāu, a konei pēhea wā anō ka kōrua au ki a rāu. A oi tino e mia ki ana. Ana ka tika ki a tā mai koe ko te kano i kau mātua a, ki te kōrero mai i ēnei o ngā tino kōrero ki tātou. Awe noa i roto i tēnei wā o te urutā kia tautoru ngā manaaki tangi ki runga i a koutou. ā, kia noho wātea tonu te wai pounamu, kia noho wātea tonu ngā wā i e wātea ana i tēnei wā. Nō tika rā tātou e kiwi ki te kai i te rongoā. Ā, kei a koe tonu te, te tikanga, kei a koe tonu te tikanga, engari e oranga tonu kei roto i te wai rongoā rā mō tātou. Nō reira e wā ai, Ka nui te mihi, tēnā koe. Anei tō reo irirangi, anei tō, tō wānanga e nui ake ana ki a koe. Tino, ma te nui aro atu anu āu te kōrero ki a koe i tēnei wā, i ēnei o ngā tino kōrero rangatira. He wā anō ka kōrero. Kei te pai māu e wakaoti ki te karakia a tāua kōrero? Tēnā koe, tēnā koe.
Engari nei rā te aumihi o te ngākau o Waikawa ki a koutou o te maunga Titoea. Tēnā ra koutou. Tēnā tātou. Tēnā koe. Tau te karakia. Tau te karakia. Ah.
Mai e, mai e, mai e te tipua, mai e te tahito, mai e te kāhui a ngā riki e, mai e te tāwhiwhi atu ki a Rongo. E Rongo e, whakarongo mai, whakarongo mai, tau mai tō mauri kia whaau ai te rongo, aumi e, hui e, tāiki e.